hello good morning everyone umm hei tukin zingah thang en turin han kal leh mek a ni eng zat tak awk ve maw nge ka awh dawn ni kal ṭheng ṭheng mai a ni zing karah tunah hian dar sarih leh chanve. nia heng lai vel hi uele park uele park a nia hei an siam mek a tunah hianin an la peih fel lo a tree house vel te pawh a awm thleh thluah a a hmun hi nuam em em mai a hei a boruak hi tha a a hrisel a. ah kan hlim sar mai ni hei ah hei hi uaile park hi kumin march april velah te chuanin hawng theih tawh mai thei tiang vel chutiang tura beisei a ni a. in lo kal ve theuh dawn nia an hawn hunah in lo chhim ve theuh dawn nia video han shot nan te pawn a rem chang a keipawh ka la hmang tangkai dawn a an hawn hma hianin lo hmang tangkai keuh ila tha dawn riau a ni. a turin zing chu boruak a nuam hle mai sava tan chiar nak nak mai a thang kam hi lo tha ni hrisel nan pawn lo tha dawn riau mai hei zing te hian kan han tho hma ve a tha khawp mai. heng la heng ho hi keimahni kan unit three K P hnatlangin a kan hung vek a ni hi ve mai mai in a a rawn sawi ve mai mai a ni sawi ve mai. aw guys helai hi kan khaw hmun hlui a ni hi tun hmain kan pian ve hma daih in helai hian heng lai vel heng lai vel bawr heng lai vel zawng zawng kan khaw ram eh kan khaw ram te aw kan khua in lo awm hmasak na. khaw hmasa hmun hlui an lo tih ta ka chu a ni aw ka ngai chul hnu hmun hlui ais aw ka ngai chul hnu hmun hlui hmun hlui a ni. tunah chuanin hei huanah pastor huan a ni hei pastor huan a nih vang em ri balhla te pawh hi tha bik riau in ka hria chu balhla pawh a ngah khawp mai hei thei chi hrang hrang te a nei a a hmun hi a rem bawk a a hmun hi a rem em em a. umm thlai te pawh hian an ngaih em em a ni zawng tah te pawh an tha mahse an rah lo an rah la hun lo an la naupang deuh a ni kan inbul ami chu rah teuh tawh. kan thleng ve dawn hnai tawh e thleng ve tep tawh ta tang hi chuan hla lutuk tawh bik lo va video chi hrang hrang funny lampang te a. ah ah collection channel tih takah chi hrang hrang kha a rawn la chhawp chhuak zel dawn a khawngaihin like leh subscribe share comments pawh kha a theih vek a ni. Kan intanpui ve tawn theihna a nia hehehehe man chawi lem lo in aw awlsam lutuk mite tanpui hi va lo awlsam si em aw an channel i lo subscribe sak a. i lo share sak keuh khanin thil ropui tak i ti i ni hum a va ropui em tunah pawh hianin min share sak leh dawn avangin lawmthu ka hrilh bawk a che ai hallelujah. i share dawn tih hi ka hria lo. Thleng tep tawh e, lo nghak hram hram ro, an nghawng a kham tawh ngawt ang. an ring a kham tawh ngawt ang tunah hianin ring chu kham tawh hle ang tih kha rin theih tawh a ni nizan vel atang khan lo awk tawh awmsi nizan chu thang awm nan an thleng nan stop ve chawp dawn a ni. chiang mai ina oh ah first a miss tlat mai hei chu umm miss hlauh mai thlang lamah a kal leh ang kha chua ka ring ve teh lul lul nen ka beisei ve si nen. ehe hei chu a tha kar reuh hle mai a a buh loh aizo vek a per lo re re umm pe tha lem e tlem in hei hi down deuh mai a ni hi aiya a na a buai thlak. umm pha kar hle a ni he slice a chu chu lo awk tawh ngei ngei ang tih khan chuan duaiin ka lo a lo per har deuh a ni a dang ang kal leh ang. helai helai mual hi kan naupang lai chuanin heng lai vel hmun velah hi ti ve ngei ni la kan naupang ve deuh lai chuanin thing se hmun a nia heng hi helai hmun hi ai thawng a thlawhbu zawl. kan ti a helai hmunah hian thing sawmin kan char thin a ni la hriat reng chu kan chhungkuahin vawikhat chu kan kal ve tawh a nuam dangdai ve khawp mai a ngaihawm hetiang hmun te kha an chhungkua khan in khan an kal a thing sawmin kan char a aw ka van ngai tak em ai. ka lung a leng tuk tra loh hram ka tum ang he nimin ah khan ka tap teuh tawh lo tukin chu ka tap lo vang. thil chu eng nge kan han dawn ni hek pahnih thang hnih kha chu per lo phawt mai a a chung kam na hi a kar hi a in hlat deuh hlawm a. hlawh ni dang a kan kam thin ang khan hlawm ang deuh tawp ang khan ka dah lo va mahse tuna kan kal leh tur tawh zawk hi chu kan en tur hi chu a hlawm deuh in a awm tawh a en nghal deuh pawp pawp thei tawh dawn a. ka thleng tep tawh e thleng tep tawh. Bawng mum a la awm lo a thleng tam na hi. mi pawh chu miss leh phawt umm.

Khu khu ah a rawn chep ru mai lo hei umm a nghawng chu tham ve tawng tawng awk ve hlauh mai umm. a patil tawlh chu ni lo ni hi a sawi vek alawm hei pakhat tlai mi pawn a awk alawm hei che pa a ni che pa a ni hi hei.

Kan tha leh lawk ang e hmai chu ka ring hrim hrim a kawng hi bel tha maw ka rin ber kha ni hrim hrim a ai ka thang kam na hi chhang chhe a chheng chhe lutuk a a chhang chhiat a kan tih a chhang chhe a chhang chhe lo a a chheng chhe zawk a ni. Tukin chu thang thang thar te la nih vang deuh nge mawni rin aiin thang hmasa lam deuh ho kha awk tlat lo a mahse haw lamah helai peng a mi kha en tur thang nga la awm bawk a thang lamah khuan a la awm nual bawk a eng nge a ni dawn. Eng rawh helai chu ka var thei tawh loh u kha mu tawh helai hian ka kam leh bawk a awk na nge umm awk lo tlat miss leh tlat umm

eh eh eh ka rap tep a ni hi ka rap tep teh lawm le pup pup pup hei pawh chu a awk fuh leh chat chat hle a ni nghawngah awk fuh theih khawp mai nghawngah chat a ni.

balai hi kan hmang tlakpui thin a a rim te hi an hla chak ve deuh em awni sazu hian in an pan duh ve riau mai balai hi tha a tha em em ani tikha a rawn fak ve anih chu thlang lamah khuanin an chhuk leh ang a chhan tha lutuk a tlai pawh hi buai thlak ve deuh thin a. Laimi awk em a per loh anih hi miss leh miss thei khawp mai nai chu sazi kua bel tha khawp mai ka lo hmu lo ngei midah. Hmai thlangah hian pakhat ka kam leh a, pahnih chi a awm tawh a, thlangah hianin tlai zawng a kut a nia hei aw hei awk chiang loh a vaia umm. rin aina an lian lo helai helai sazu hi zu cho tih vel lian pui pui zu tam tih vel kha lo awh ka rin teh mai a an awm lo tlat mai thang hi la thar deuh an la. an la ngam lo an la ngam chiah lo zawk an la ngam lo deuh pawh a ni maithei an kam tha hnai hnai a hei chu miss umm umm hei sangha sangha buana a nih hi hei sanghal khan a nia hei lai hi nghal khan he tah hian a kal a hei he tah hian. hetaina chho chang hian kap ngei ngei dawn nih hmel mahse a lian lo eh ni zanah lo kal ni ni minah khan chuan in eng thar miah lo ni zanah kal a ni hi bal a ngai nih bal ila kan awk ngei ngei ang han-- Thang chak vel lai pengah khanin chhoh pahin kawng bul ami kha kan en leng a chung chu ni deuh tawh mai tukin zing atan chuanin umm. hei hi chu kawng hi a bel tha bawk a an kam belh ang e tukzing a en atan hei hei hi ni zan a ni zan vela an chip na a nih hmel a awk ngei ngei ang tukzingah. hei hi chu in lo chhin chhia nga nak tuk zing ah a lo awh loh chuan in a mak ngawt ang awk nge ngei chu maw. Swear swear loh pawn ngei ngei tawp mai chu swear loh pawhin ngei ngei tawp mai a ni umm heng hei helai thingkung aw hei pathum hemi atang hian kan chhinchhiah ang. tuk zingah awk tura a ngai ang tichuan a chhakah hianin chhawm leh phawt ang awle hei kan thleng ta zat nge kan awh in rin le ka rawn phawrh chhuak ang. Phep mahse la a leng teuh lo. Umm pakhat. Eh hei chu chepa. Umm. An phawrh zel ang umm eh aw a awm tawh lo a ni kha ka ti zawng kha tupin zing a kan awh chu a ni kha yeah thang hi a la thar vang nge ah sazu vel hi a awm lo hrim hrim enge ingaih dan kha comments lamah khan in lo sawi ang a. kei chu an in thang hi la thar vang a nih hi a ring deuh hlek a a tuk zing lamah kan en leng a a chhan na chu in hmu dawn ni in hmu dawn ni chu la.